Salam dostlar Sizi Gulçy kanalyna hoş gördük. Şu gün görkezjek wideom ýa youtuberlar zatlar köp kişiň ulanýan programmalaryň biri köp ulanýan programmalaryň biri Kain Master wideo ýasaýan programmasy. Häzir men size şol programma bilen wideo ýasap görkezmekçi. Sizem ýöne bu programmany almak isleseňiz Play Marketiň üsti bilen Play Store-dan Kain Master diýip ýazyp skачать edip bilersiňiz. ellimi näçe megabaýt bolmaly ine ekranda durşy kain master şu şekilli ine kain masteryň özüne girip görýäs ine siziňkide şular ýaly zat çykaran ýokarky ýasalan wideolar köpüsi bolmadyklar şeýdip bu ýüzüne basyp pozup bilersiňiz ine pozýanja musur wedräniň ýüzüne basyp ine munýa ak ine siz açaňyza göni şular ýarak çykar bile instagram takyp edin ýa-da bile öz kaýyn masterňky ýöne ine edil ol ikisine girip görme ýöne göni ilki başda size ýaňy alaryn soň şuwa ulanyp görkezeýin siz bile göni goşmagyna basýaňyz ine select the aspect radio of the project diýe ine ine Nägileki ýasasyňyz gelýän bolsa, diňe bir birlikdem dokuz on alty, on alty dokuzlykda haýsyny ýasasyňyz gelýän bolsa özüňiz saýlamaly. Men on alty dokuzlykda ýasajak. Ine. Surat özüňiz suraty özüňiz tapyp goýmaly. Ine screen rekorderden goýýan men. Aýna şyklaşyň suratlaryny goýuşdyraýyn. Şeýişdirip özüňiz sazlaýaňyz. Ine birinji suratyň ýüzüne basýaňyz. Surat owadanlajak bolsaň ýa sazlajak bolsaň ahyrysyny nä süredip çykandyra wagyt dolýada türkçe meňki türkçe duran nä kiçeldip hem nä bir sekunt bir sekundyň içinde gör resk geçer ýalam edip bolýa ýani gif ýalak muny ony a men alty sekuntda goýsam çarçak geçeni alty sekuntlap görkezýä nä ondan başgada nä su klip grafikler diýeni gezi

Kaýyn master diýip ýazaly. Ha, Kaýyn master diýip çykypdyr ýa görşüňiz ýaly. Ana beý ýüzüň zadyny görkezdim ýa reňkini zadyn hem ýüzketip bilersiňiz suratyň. Onu geçişini, geçişini gyzyklanýanlaryňyz bolsa, ana bulara abişli hat çykarmak ýa görkezişim ýaly. Şeýdip hat çykýar ana bäri. Agza Ýazsana şeýdip agza bol çykýa. Mura reňkini zadynam üýtgedip bolýana bärden üýtgedip bilersiňiz özüňiz. Men ýöne bu wagta görkezýän. Nä, ondan başgada bu wagt gön şony goýsaň geçişini üýtgedip bolanok. Gön şoňa geçende şol çykar ýaly edip geçirýä. Nä, munam şeýdip özüňiz sazlap kiçeldip ulaldyp bilersiňiz. Ondan başgada nä, goşmaga bassaňyz. goşmaga basyp ony güýçli fotograf içinde fotograf diýýär ýa bular ýaly edip geçer ýalygam edip bolýar ýa görşüňiz ýaly iki sekuntlyga goýýar ýa üç ýarym sekunt goýsaň durup durup geçýär görşüňiz normal iki sekunda goýýar ony bolýar muny hem şeýdip çal ulartýaň bäş alty sekunda golaý edip Muny özüňiz nähili sazlasaňyz ýa-da güýçli beýle geçer ýaly aýdyp bolýar. Ne köplenç men ulanýan ýa ine şul şul bir hili owadan geçýär. Ondan başga-da Merdan arana katman diýip ýazyp duran oňa basýaňyz. Media şu suratlardan birini saýlap Ýa şu suratlardan birini saýlap şu wideonyň aşaky çüňkünde goýup bolýar. Kat katmanda ondan çykartma diýýär. Olar hat patna bä muňa bas. Ýüzüne çyzgy çyzyp bolýar. Näme edişdir. Aý ýöne çyzasy gelýän çyzyp biler ine görkezmek üçin yza atmak üçin ýagny şo wideony şo taýyn eýle bolýa beýle bolýa diýip hat çykaryp bolýa efektini üýtgedip bolýa diýýa ýöne men üýtgedemok üýtgetseň köpsini internetden hem satyn alyp internetden hem satyn alyp görkezip bilersiňiz ine görşüňiz ýa bularda da hem şeýdip özüňiz sazlabermeli ine klip grafikleri diýe suraty üýtgetip bolýany suratyňy üýtgetip bolýa metin diýe hat çykarýarlar edip bolýa hälki ýaly hälki görkezişim ýaly effekt onda ýene ne bärden klasik çykartmalar ne bärden saç bular aýdylkän Bir ara kän bolmaýaňyz bolýa. Ondan köp ne video aýdym goýmak isleseňiz ine ses sese basýaňyz özüňiz telefon içinde näleräk aýdym goýasyňyz gelse ine meselem şuny goýup şuny goýup bilersiňiz ine goýýaňyz goşmaga basýaň boldy goýuldy goşmasaň goşmaga basmasaňyz goýulmaýar ýöne diňletýär ine Indi görjüňiz ýöne başga Kain Master agza bol diýip çykarýar. Ýöne ýokarsynda ýazgy çykýandyr Kain Master diýip. Her hili görnüş edip bolýar ýöne görjüňiz ýöne. Başgada surat sak goşaryn diýseňiz wideo goşaryn diýseňiz ine wideoda goşup bolýar. Başga nälik wideo goşaryn diýseňiz. Her hil wideony tamama basýaňyz. Ne, şu wideony ýerine gön şu wideony görkezýän. Suratlaň ýerine. Ýöne ne bir web aýy SPT'ni Myrat Molla aýdýan. Ýöne siz munda ine görşüňiz ýaly aýdym gaty uzak bolany sebäpli kiçeltmeli bolýandyr. Yndan tutup goý ýöne olam näe kiçeltmegem aý ine şeýdip kiçeltip bilýäňizde ine bu aýdymyň ýüzüne basyp aýdymyň sesini zadyny üýtgedip bolýa islän zadyňy edip bolýa bu programmada her hili sesin sesiňi üýtgedip bolýa ine An her hili. Be myn ýaly edip bolýamy normal öz sesi bulam. Bular ýaly görnüşde hem edip bolýa isleseňiz. Bu nädek bolýa göreliň. Bula aýyrdy wideo. Ay şo bolşakyn. Ne wideonsyz şeýdip hem sallap bilerdiňiz. Başga nähili görnüşler bar? Ne bäde. Bular ýaly geçilýänini hem goýup bilersiňiz. Her hili her kimiň isleýäni ýalak munä bäri bulary ýaly geçýän ho bulary ýaly geçýän ho öýüp bilersiňiz. Munä bular ýaly ýürek bolup geçýän, ýyldyz bolup geçýän. Şeýdip 4 sekunda goýýan has gowy görkezýän ýa-da beýle. Ana. Şeýdip hem goýup bilersiňiz dostlar. Ondan bu wideony nädip sahraýit etmeli? diýip soraýanlaryňyz bar bolsa, ana ýokardaky görşüňizde üç sany çyzjyk, bi üç sany çyzjyk ýokaryk bakyp duran strelkanyň ýüzüne basýaňyz. Ana boldy wideonyň şeýdi. Ine şu wagt goýan wideomyz ýaklaşyk 48 megabaýt. 48 megabaýty görkezýär. Ana kaçestowasy birden ine. Muny şeýdip ulaltsaňyz aşakdaky megabaýdam ulalýar görşüňiz ýaly. Ony has ulaltýaň 76, 89, 100-e barýar. Iň güýçlüsini goýýaň ýüz kyrk sekiz megabaýt kaçistwo ýedi ýüz ýigrimi dan bäş ýüz kyrk garalyp diýýä ine bit hyzy diýýä il nämedigini bilmän meni görkezişi golaýmasa ine şeýdip özüňiz hem sazlap bilersiňiz iň pesini goýýaň bir hileräk ine men meň pikirimçe şeýdip ortarany ýaňky elli bir megabaýdy goýup sazlaýaňyz ine purejet duşa aktarylýar diýip görkezýär Dostlar ine men wideony şuň bilen jemleýän. Wideony halan bolsaňyz laýk basyň, kanalymyza agza boluň, başgada isleýän wideolaryňyzy, başga programmalary göresiňiz gelýän bolsa başgada birnäçe programmalar bar men olary ýasap görkezerin. Isleýän bolsaňyz teswirlerde hem ýazyp bilersiňiz. Hoş sag boluň.